Быел Татар КВН лигасына 25 яшь тулды. Юбилей уңаеннан без барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз Татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Чүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек һәм аларны Казанга Әйдә шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз!

Без сезне Әйдә шаярт! ШТК Татар лигасының зур фестивалендә күрергә бик шатбыз! Без Татарстанның һәрбер районында, һәрбер шәһәрендә Татар КВН лигасының мәктәбен

Танышып китик, Текәләр КВН командасы! Түбән Кама шәһәре, Кызлар Йолдызлар! Мамадыш! Биш бармак! Балтач районы Эремшек КВН командасы. Һәм инде Татар КВН лигасының ике тапкыр чемпионы. Әкәмәт! Казан дәүләт аграр университеты! Акышларыбызны командаларга күп иттерә, бәйдәгез әле! Безнең шаяртучылар бик нык әзерләнделәр. Һәрбер команданың икенче этапка чыгасы килә. Ә анда чыгыр өчен аларга биш елмая торган смайлик алырга кирәк. Әлбәттә, инде менә ул смайликлар безнең жюри әгъзаларының кулында. Смайликларның берсе генә моңсу булса, команда ишек алдына эләгә. Һәм инде аның алдагы тормышын Бүгенге тапшыру ахырында беләчәкбез. Моны кем хәл итә соң? Әлбәттә, безнең жюри әгъзалары. Танышып китик. Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасының җитәкчесе, КВН Югары лигасының вице-чемпионы,

Бердәнбер, уникаль, матур, Мунир Рахмаев. А, Мондый ш- мондый сорау. Ә, Кем капка төбендә баш ваткыч уйнарга ярата? Әлбәттә, Җавит абый Шакиров! Бергәләп! Без булдырабыз! Алга! Алга! Әфәрин! Безнең беренче команда әзерләнгән вакытта, мин оештыручылар турында әйтеп китәм. Әйдә шаярт ШДК татар лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы,

Текәләр.
Юк, сез нәрсә сикерешәсез соң, ә? Нәрсә сикерешәсез? Әллә финнарны җиңдегез инде? Хотя нинди финнар, әллә сезонга алдылар инде үзегезне? Ну, өмет бар. Зоага әзерләндек.
Фестиваль буласын бер ай элек белдек. Шушы арада әзерләнә башладык. Шушында килеп терәлгәч кенә кабатлый башладык. Гаеп кемдә? Фәридә? Юк нәрсә миндә. Ник бүген кем соңгы басып тора соң? Мин бит беренче, Камил. Гел Камил дә Камил инде. Тагын тәрәзә ватканнар, Камилдер инде! Алай белгәннәр микән?
Бигрәк әйбәт булды әле. Әйдә, шаяртка биш кенә кеше кирәк дигәннәре, кемне калдырырга белми үк үзе китте. Сезнең каршыгызда Саба районыннан Текәләр КВН командасы. Ә Саба районы кемнең туган ягы икәнен үзегез беләсез. Нурсил, аңлатырга кирәк бит инде, тамашачылар аңламады бит. Аңлатам, аңлатам.
Саба районы Миннехановның туган ягы. Ааа! Чынлама!
Мин аны шундый яратам! Мин аның бөтен җырларын да беләм! Барам, барам яныңа син кет кенә, һей-һей! Кая барасыз?
Кая барасыз? Мин ул Миннехановны сөйләмим бит!

Ә иң кызык мәзәкне кем сөйли? Әй!
Хөрмәтле тамашачылар, безгә Рөстәм Нургалиевич үзенең яраткан мәзәген сөйләргә кушкан иде. Ләкин бер шарт белән. Без сөйләгән вакытта үзе дә тыңлап торачак. Алдан ук кисәтеп куям, мәзәк бик кызык. Әйе. Алло, Рөстәм Нургалиевич. Әйе, менә хәзер сезнең мәзәкне сөйлибез, әйе, хәзер. Күз алдыгызга китерегез, гаиләдә булган хәл. Иртә баштан гаилә әгъзаләре җыелышып, иртәнге аш ашап утыралар, ди. Малае сөяк кимереп утырганда, әнисе малаена калаганда, Улым, нәрсә сөяк кимерәсең? Эт түгелсеңдер бит! Әнә, атаңа бир, дип әйтә, ди. Әйе, Рөстәм Нургалиевич. Әйе, көлделәр. Башласак буламы? Әйе, башлагыз.

Һәм инде шуның белән, э, Карале Камил, уен тәртибе буенча сәхнәдә биш кенә кеше булырга тиеш. Уф! Уф! Уф! Ну Камиль молодец! Һәм инде шуның белән безнең әзерләнгән миниатюраларыбыз тәмам. Ник әз булды дип сорамагыз, чөнки безнең каян килгәнне барыгыз да беләсез. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз! Әй! Әй, туктагыз, тукта, тукта, тукта, тукта.

Әйдәгез инде. Сезгә, сезгә ул проблемалар кирәкме, юкмы, Ришат? Бәйрә бит! Булды бит! Туктагыз, туктагыз, туктагыз. Беренчедән без сезне котлыйбыз, алкышлар бирик, котлыйбыз. Татар малай, Ренат, әйдә, сиңа сүз бирик. Мин нәрсә дип әйтим?

Хәзер синең өчен бүләк. Түбән Камадан команда. Кызлар, йолдызлар, дусларым, матурларым, кызлар, йолдызлар, Түбән Кама, Түбән Кама. Каршы алабыз. Кәефләрегез ничек? Шәп.
Әфәрен.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне белдерәсебез килә Түбән Каманың яшьләр үзәгенә һәм үзебезнең укыган көллиятнең директорына. Яхшы, әйдәгез, уңышлар сезгә. Каршы, каршы алыгыз, Нижний Камс шәһәре.
Казан сәлем! Карале, без бит НВОдан төшерәләр. Әби сәлем!
Без Түбән Камадан булачак укытучылар.
Кызлар, сизәсезме, нинди саф һава, Түбән Каб... Түбән Кабындагы кебек түгел инде!
Кисәтү сиңа. Юк, юк, сез уйламагыз, Түбән Кама шәһәре үзе бик матур шәһәр, ләкин аннан кайвакыт чыгып китәсе килә. Һәм кайтасы килми. О, химия торбасыннан чыгарылган выброс.
Карале, выброс, нчә без арттан ияреп йөрисең син? Ә, минем бит бер мәзәк бар иде. Менә Игра престоловны Салават Фатхутдинов төшерсә, нәрсә була?
Белмим. Утыз беренче сезон чыга бит! Гомерем шулай узармы гел сине генә көтеп. Ничек, ошадымы? Әлбәттә, юк! Юк.
Ә, минем бит миниатюралар бар әле. Ну әйдә, күрсәт.
Мулла теш табибында.
Кызым, тешләремне карале. Ой, абый, сезнең бит монда бактерияләр үрчи. Ничек?
Никахсызмыни?
Человек-паук авылда.
А кая тотынырга монда? Бу!
Мә! Аханаңны! Гафу ит, абый, гафу ит!
Гафу ит, Айдар, син Галимов түгел. Нәрсә?
Сез Ак Барс, ә мин Билилетдинов. Туйдым. Мин китәм. Әй, китсен, ә без дәвам итәбез! Күз алдыгызга китерегез, модель показда элеккеге йөргән егетен күрә.

Эй, кызлар, әйбәт чыга бит. Өчәү генә уйныйбыз.
Амин.
Ә син безгә гомумән дә кирәкмисең. Соңыннан шуны әйтәсебез килә. Сезонга безне алырсыз дип өметләнеп калабыз. Амин.
Амин, шулай булсын!
Кызлар йолдызлар КВН командасы иде. Рәхмәт!
Түбән Кама, Кызлар йолдызлар. Алкышлар. Так. Жюри әгъзалары сезгә карыйбыз. Ренат. Ренат, әлбәттә, елмая, Таврис елмая, Мөнир елмая, Ришат моңсу, Җәвит абый, Җәвит абый башта әйттер. Шулай ук моңсу, Җәвит абый, менә шулай, ничектер шулай, кызлар. Җәвит абый, сездән сүз. Мин ни өчен моңсу смайлик куйганны аңлагансыздыр, кызлар. Сез үзегез дә менә Куркып калдыгызмы? Дәртегез сүрелде, әллә нәрсә эшлисез, шундый нишләргә белмичә торасыз. Или әзерлек җитмәдеме? Менә чыкканда матур гына башладыгыз, әмма дә ләкин менә э, нәрсәдер җитми, дәрт җитми, э, нинди нәрсә аңлатып бетерә алмыйм. Шуңа күрә дә Үзегез дә аңлагансыздыр инде, менә эчке кичерешләрегез белән безгә ничектер ни барып җитмәде, сизелмәде, аңлашылмады. Шуңа күрә дә әле әзерләнергә мөмкинчелек бар, вакыт бар. Сезне шушы сәхнәдә күрәсе килә. Шуңа күрә сезгә уңышлар.
Рәхмәт. Тәбрис. Җәүи абыйның сүзен хуплап кына әйтәм, чынлап та шулай булды. Ләкин мин яхшы смайл куйдым, чөнки теге мәзәкләрне сәхнәдән Биреп җиткермәсәләр дә, алар кызык булды, чын мәгънәсендә, теге әзрәк уйлап утыртсан, төшенеп, менә шулай. Рәхмәт, Тәбрис.
Рәхмәт, мин аңлап бетермәгәнмендер инде.
Ярый, кайгырмагыз, сезнең әле шанс бар, ишек алдында көтеп торыгыз. Рәхмәт. Безнең мәгълүмати партнерлар Татар радиосы Яхшы кәеф бездән башлана 105 FM дулкыннарында. Уян татар, хәерле иртә Австралия. Менә мондый көч, хотлайн, әбри хәберлә- хәбәрләре һәм башка текә тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Хәзер инде сәхнәгә танылган команда чыга. Без аны барыбыз да берничә тапкыр, берничә сезон татар КВН лигасында күрдек, карадык. Биш бармак Мамадыш! Ленар, сәлам. Биш бармак КВН командасы, ничек кәефләр, кыздырырга әзерме бүген? Сәлам, шәп. Инде нишләп, бу атмосферада ничек кыздырмыйчы була инде? Ярый, кемгә рәхмәтләреңне белдерәсең? Рәхмәтне тапшырасы килә, әлбәттә, үзебезнең

Парасол Машинадан ага тасол Ашасаң тамак тук Ну бу җырның бер нинди дәген мәгънәсе юк Исәннәрмесез, дуслар! Сезнең каршыгызда Мамадыштан баш бармак командасы. Юк, юк, сез ялгыш ишетмәдегез. Дөрестән дә, мин командада үзем генә калдым. Просто башкаларга караганда минем бавырым көчлерәк булып чыкты. Ну, конечно, кән Шәнти до конца держался. Аның ахыргы сүзләре мине рухландырды. Шулай тотты да. Линар, әгәр сәламәтлегем җитсә, Егерме алтынчы май көнне үземнең тавышымны Ришат Гималетдиновка бирәм, диде. Короче, саташа башлады. Ну, дөрестән дә әйткәндә, безнең егетләр белән бөтен нәрсәдән яхшы. Алар просто өйләнделәр. Ну, үзегез белүегезчә, хатыннар татар лигасыннан иң яхшыларын алып китәләр. Үзегез карагыз, Шакур өйләнде юк? Илназда филүн юк. Походу ахырдан Айваз белән икебез генә калырбыз. Но минем зато тавышта Алсуның кызы утыра. Микелла, сәлам. Микелла әйтүе буенча, җиңмәсәм, ну по-любому өч җиңүче арасында булам. Ну юк, юк, алай димәгез. Ну, минем миниатюрларны игълан итәчәк Элвин Грей, каршы алыгыз! Ну, үзем тык үзем. Давай, үпкәләштән булмасын. Күз алдыгызга китерегез, Салават Миннехановка Евровидениене шалтыраталар. Алло, әйе. Мин барырга риза. Ә кем куратор? Ә, Киркоров? Ну, минем үземнең куратор бар, Элвин Грей. Әйе, әйе, ул тоже шулар арасыннан. Хөрмәтле дуслар! Авылда бөтенегездәгән бу күренешне күргәнегез бар. Салимовлар гаиләсеннән ике күкәй, өч тастымал! Ура! Ура! Ура! Эх, молодцы!
Шәп җегетләр! Әйбәт! Галәветдиновлар гаиләсеннән ике телевизор, алты холодильник! Ура! Ура! Ура! Вот креатив!
Ну, пристав Лашеп, конечно, мы знаем. Кстати, безнең алтын медалистларның гимнары бар. Тыңлап китик. Күргән юк шәрә кызлар, без бит ботаниклар. Ярар. Чираттагы миниатюра. Күз алдыгызга китерегез, Тәбрис Ярулин, депутат.

О, ифтар. Гөлфия Саматовна, җимешем, мөмкинме сезне авыз гына очырга? Һәм нәрсә әйтәсе килә озактан? Татар лигасы минем өчен ул туган йорт. Монда бөтен сүзебезнекеләр. Рамил абыем, Фәридә апа, әнием. Җәвит абый күрше кергән, сөт сорап. Или әни янына, белмим. Хөрмәтле дуслар, без 6 ел буе сәхнәдә, но шул сүзне әйткән юк. Менә һәрбер кеше киткәч, үз туган йортыннан сагынып кире кайта. Менә мин дә нәкъ шулай кайттым. Һәм, хөрмәтле туганнар, без сезне бик нык яратабыз.

Ленар! Ленар Галяутдинов, биш бармак, бош бармак КВН командасы. Жюри әгзәләре. Сезнең нәтиҗә, сезнең нәтиҗә, сезнең нәтиҗә әлбәттә, биш елмая торган смайл.

Һәм шулай ук аеруча Әкәмәт шоу командасына рәхмәтебезне белдерәсе килә.
Әфәрен! Әйдәгез, алга егетләр, кыздырыгыз! Кайда оча бу болытлар, кайда бетә юллар, кайда эләгә бездән киткәч юрамдагы малайлар.
Исәнмесез! Сәхнәдә Эремчек КВН командасы. Без Балтачтан, шуңа күрә безгә музыканы Нурминский үзе куеп тора. Альберт мин. Белгәнегезчә, башка балаларны җәен авылларга җибәрәләр, ә безне киресенчә Казанга җибәрделәр.

Аяз безнен булган малай. Аяз, син мәктәптә булдынмы? Булдым. Әйттем бит, булган малай. Бу Ринат. Беләсегез килсә, Ринат үзенен этенә Ринат дип кушамат такты. Ринат, ни өчен? Өйдә нәрсәдер ватылса, Ринат ватты, диләр. Һәм сез уйлап карагыз, кайсы Ринат ватты? Аягы белән колагын кашучымы, әллә минем этме?
Бу, Әдилә. Әди дә күптән түгел Мәскәүдә булып кайтты. Анда ике атна буе мавзолейда булып чыкты. Әдилә, нишләдең син анда? Ленин белән гляделки уйнадык.
Нәрсә соң ул гляделки? Кем озаграк күзен йоммыйча тора, шул җиңүче.
Шуннан Ул җиңелде.
Әйдәгез, миниатюралар күрсәтик.
Әйдә.
Унөч. Күз алдыгызга китерегез, заманча әбиләр ашы. Ой, рәхмәт яусын, саваплары кире үзеңә генә әйләнеп кайтса ярар иде. О, кайтты да бугай. Ә юкмаса кэшбэк икән. Дуслар, без чынлыкта бик энергичный команда. Менә Ринат чыгыш алдыннан биш биш банка энергетик эчте. Ринат, ничек? Ух!
Бәдрәфкә барасы килә.
Ә Аязга әнисе трусикка акча тегеп җибәрде.

Ә минекенә карта тегеп җибәрделәр.
Сәлам, егетләр! Сәлам, Әдилә! Сәлам, дуслар!
Таныш булыгыз, Рүзәл. Безнең командада ул гына исерекләрне күрсәтә белә. Менә бу точно исерек. Дуслар, мин бит сезне сагындым! Ул алдалый.
Рүзәл, нигә чыктын? Ник, дуслар, болай гына бастырып булмый бит инде. Әйдә, миниатюра күрсәтегез! Ярар.
Дуслар, киләсе миниатюра бик тә кызык. Хәтта үзебез дә көлдек. Күз алдыгызга китерегез, авылда яңалыклар беткәч.
Кичә больниска барам, зур таш ята.
Шуннан.
Ташны да яткырганнар. Хатынын уникенче бала алып кайткан дип ишеткән идем. Әйе.
Туйдырды инде ул өйгә ниндидер балалар ташып. Тагын нәрсәм бар? Бер көнне балык ашын ашадым. Хәм?
Балык ашсыз калды.
Алай икән.
Синдә нәрсә? Кичә озак иттереп компьютер артында утырган ием. Һәм беләрсеңме нәрсә аңладым? Нәрсә? Компьютерның алдына утырырга кирәк икән.
Кичә больницага барам, зур таш ята. Анда яткырганнар. Сөйләдем бит инде.

Ё-моё! Папа звонит.
Сәләмәни. Хәлләре әйбәт? Әйе, Аяз җыртык турсик белән йөри. Әйе, әтисе кебек. Ярый, хуш. Нәрсә, дәвам итәбезме? Әйдә, булды, җитте инде. Ярар,

Балтач районы Эремче КВН командасы. Моңа нинди йомгак ясарбыз? Мундир елмая, Тәбрис елмая, барсы да елмая торган смайликлар кул куйды. Әфәрен, дуслар, әфәрен. Кемнең берәр сүз әйтәсе килә? Тәбрис.
Менә туганнар да юк, имә Балтачта. Депутатлык турында да мәзәк булмады. Ләкин мин барыбер елмаю куйдым. Чөнки супер команда, менә әфәрин, менә баштан алып ахырга кадәр елый-елый көлдем. Хәтта карыйм тегендә операторга. Ул да көлеп утыра. Шуңа күрә, егетләр, кызлар, сез үпкәләмәссез, сезнең теге чыгыш вакытында менә шулай селкенеп торачак камера.
Мин эремчекнең организмга файдасы барлыгын белә идем. Ну бүген, җәмәгать, бу эремчек командасының име бу мәзәкләреннән Әзрәк зыяны да тияргә может. Бу шаяру, әмма ләкин афарин. Молодцы!
Ренат. Бу чынлап та эталон дип әйтимме соң? Көлдем, башлар авыртаймы, күзләр Менә хәзер дә басып торалар, әйме, и образлардан китмиләр. Менә әфәрин. Рәхмәт бик зур. Супер. Сорау бирик әле. Бу җегет көлә беләме? Белә икән! Кирәк булганда көлә. Ярый. Балтач районы, рәхмәт, егетләр, кызлар, алкышлар! Чемпион, Татар Лигасына ике тапкыр чемпион команда Әкәмәт. Казан дәүләт аграр университеты. Каршы алабыз! Егетләр, ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, бомба барысы да яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәс? Рәхмәтләрне белдерәбез инде Казан дәүләт аграр университетына, Әкәмәт шоу проектына, Гүзәл Асылбаеваның вокал мәктәбенә һәм инде Любой бәйрәм оешмасының генераль директоры Мухамадиев Рузаль улына бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Ярый, егетләр, уңышлар, әйдәгез, алга, кыздырабыз бу сәхнәне! Әйдә шаярт, хәмәкәмәт шоу. Чәчәкләре сиңа. Сәлам, сәлам, сәлам, дуслар. Хәерле кич, дуслар, исмәлләр без. Кәефләрегез ничек? Хәзер тагын да яхшырак булачак. Чөнки сезнең каршыгызда Әкәмәт шоу проектының резидентлары.
Фаил, карале, ә без нигә хәзер Ак Барста уйнамыйбыз? Братан, без бит КВНщиклар, хоккеистлар түгел әйдә инде, башны эшләтергә кирәк. Карап-карап торам да, без җәйгелеккә гел әзер түгел икәнбез бит. Нишләп? Бөксәдән котылмаганбыз.
Так, җәмәгать, шундый уй килде башка. Әйдәгез Америкага күчеп китәбез дә, әйме, шунда Америка КВН лигасы ачып җибәрәбез. Ну, Фаил, туктале, без бит английскийны белмибез. Ха! Рамил Әгдиев татарча белми, әйдә шаяртны алып бара бит әле. Гафур, синдә нинди яңалыклар? Мин һаман шул акчасыз инде. Мине бит бу чыгышка да авылдан киендереп җибәрделәр. Соня апаң трусигы гына зурак булды әзер. Ярар, бер дә борчылма. Әйтегез әле, Гафурга алкышлап алыйк әле. Кичә генә аның бәйрәме иде, әйе. Беләсегез килсә. Нинди бәйрәм?
День защиты детей.

Ну, и то мены. Ә, теге т- т- т- т- тетрәк стеклейновый Әйе, майс. әйе, менә шулай Ага, нигез ул.
все, монда бит. Улым, чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Тасламаган чакларында Бер малай шешәне күз белән ачарга өйрәнгән.
Кая әни, нинди банкалар ачасы бар дигән иң анда? Былын чәчәкләре сиңа бүләк итәмен, Каушамаган чакларымда катар.
Бик саран гаиләдә аерылышу.
Менә бу бал корты минеке. Бжжж.
Алайсаң, кресло арасындагы алма төшләре минеке. Төкөн өйдәннән аягыңа шырпы кергәниме? Чыгар.
Шулай, значит, әйме? Минем акчага Египетка барып кайттың, загарыңы сал. Бәй. Бәй тоже минеке, мин аны Азнакайдан алып килдем, между прочим. Алайса, Театраль осталык минеке! О, шулаймы?
Тәрәзә арасындагы чебеннәр минеке! Ыштансыз калдырам мин сине, аңладыңмы? Чәчәкләре сиңа бүләк итәмен, кушылмаган.
Авылда көтелмәгән вакыйга. Бетте баш, бетте баш! Ужас, малай, ужас! Үләбез икән! Туктале!
Нәрсә соң анда? Фәрит тагын башы киткән! Фәритне! Чалгысыз печән чабып йөри ди! Аняңны!
Аппак болын чәчәкләре сиңа бүләк итәбез. Алло.
Әйе-е, Сабантуй эшлибез, әйе-әйе-әйе. Юк, бюджет буенча проблема юк. Ну, бюджет юк, проблема юк инде. Әйе-әйе. Э, салют булачак, әйе. Э, юк, узган елгы сыман утка шифер ыргытмыйбыз, нормальный салют. Ага, җырчылар тоже булачак, әйе, ярар. Яхшы, килештек. Так, сез кемнәр буласыз? Исәмсез, без дуэт вак балеш, шул вак мин балеш, йоу.
Э, нигә килдегез инде сез монда? Ну, менә безнең уйлавыбызча, татар эстрадасына мәгънәле җырлар җитми. Бу сүзләр Мөнир Ахмаевка әйт әле. Мөнир Ахмаев сез... Булды инде, болай гына әйтәм.
Әйдәгез, җырлагыз. Әйдә, бәлешкәем, җырлар.
Дус кызларның бер-берсенә җырлый торган җыр. Минем белән барасыңмы йомышымны үтәргә, янарымда калырсыңмы ишек тотып торырга?
Туктагыз әле. Э, Сезнең моңа кадәр берәр концертта чыгыш ясаганыгыз бармы? Бар, Илдарныкында. Кем соң ул Илдар? Илдар.
А, яхшы. Ярар, әйдәгез, җырлагыз инде алайса. Әйдә, менә минекен тыңлап кара.
Хатын белән туйдан соң бергә бер ята идем. Әллә каян әти керде һәм миңа әйтеп бирде, Алай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк. Тукта әле, энем.
Синең әтиең нинди җырлар җырлап йөргәнеңе беләме соң? Белә, конечно, бергә язабыз ич. Молодец, Мәрдәнә. Ничек Салават Миниханов кызлар янына җыена? Барам, барам яныңа, бүген була, һе-һей! Так, ышкыныгыз әле моннан, ышкыныгыз дип. Чәчәкләре сиңа бүләк итәрен, Сылмаган чакларында катарып. Хөрмәтле дуслар, озактан нәрсә дип әйтәсе килә? Менә дигән проект! Иң мөлаем йөзле тамашачылар, сайлап алынган юмор, иң текә кунаклар. Ә кабат шоу турында әйттең, ә Айда Шаярт турында? Айда Шаярт тоже молодцы, киләчәге бар, миңа калса. Әкәмәт КВН командасы, бик зур рәхмәт! Эзләмә мине, зинһар эзләмә, Минем эзләрне сине көзләмә.
Әкәмәт шоу проекты жюри әгъзалары, сездән нәтиҗә.

Һәм барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз! Әйдә, шаяр! Татар КВН лигасы, зур фестиваль! Безнең Байтак команда, байтак команда биш елмая торган смайлик алып турыга үтте. Турыга үтте, ширек финалга үттеләр. Һәм инде жюри әгъзалары сезнең сүзләрегезне ишетәсе килә. Э, башлыйбыз. Татар малай. Татар малайдан көчле алкышлар. Э, Ренат. Синең хисләрең.
Хәерле кичләр. Э,

100 кеше, ну 200 булырга тиеш и районнарның җитәкчеләренә алар карасалар тнвнеме актив булыгыз яшьләрне җибәрегез рәхмәт нәрим ярар калганын язырмын яме бик зур рәхмәт рәхмәт бик зур рәхмәт ренат рәхмәт бик зур мөнир мөнир рахмаев Юк, чынлап та, беренче тапкыр жюрида утырам. Менә әле генә килдек, гастрольләрдән, шуңа күрә әйтәсем килә. Беренче тапкыр күрдем, менә шундый бик күңелле булды. Шуңа күрә молодцы, бик күңелле. Ярый, ә хәзер инде безнең нәтиҗә, безнең нәтиҗә. Ришат, синең сүзең, һәм инде мин беләм, синең бар ниндидер команда, кем безнең ишегалдыннан чирек финалга үтә? Рәхмәт бик зур, иңбаштан мин проект турында бераз бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Сезгә егетләр, кызлар, апалар, әбиләр барыгызга да бик зур рәхмәт, җитәкчеләрегезгә бик зур рәхмәт җибәргәннәре өчен. Барыгыз да бик уңган, бик шаярт булдыгыз. Үзегезгә әфәрин бирегез әле. Тамашачылар, сезгә дә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Ә, Минем бер серем бар. Бамы? Так. Мин үзем элек бер 2008 елда бетердем мин ул эшне. Но моңанчы мин погон киеп, Милиционер абый булып йөрдем. Шуңа бүген мин погон киеп йөри торган бер Лениногорск командасын, бишпочмак 02 дигән командасын.
Чирек финалга. Чыгарабыз, дөрес. Алкышлар!
Әйдә, чыгыгыз монда! Чыгыгыз монда, чыгыгыз! Менә алар! Менә алар! Без сезне котлыйбыз! Әфәрин, әфәрин! Бик зур рәхмәт, командалар, зал шундый күңелле булды, менә переформат, ниндидер яңалык, мин аны һәрвакыт яратам, бөтен кешегә киңәш итәм, бөтен яңалыкка ачык булырга, менә Җанланып китте, шулай бит? Менә моны әзерләгән команда! Моны бит, моны бит әзерлисе бар, районнарга йөрисе бар. Сезгә, сезгә, командаларга күп рәхмәт әйтеле. Менә бу командага афәрин, егетләр, менә дигән итеп оештырдыгыз. Һәм, ярыйм мин дә теге, ни,

Апалар, хәер догагыздан нитмәгез, теге өметегез өзелмәсен, рәхмәт. Әйе. Рәхмәт, Тәбрис, сиңа җылы сүзләрең өчен, бик зур рәхмәт. Котлыйбыз сезне, Зәй районы! Авыл кабартмалары. Җәвит абый.
Менә шул кадәр рәхәт бер яшьлеккә кайтып килдем. Җәмәгать, әйтәләр бит, һәрвакыт тәнкыйтьлиләр инде, татарда юмор, мәзәк юк диләр. Менә татарның мәзәкнең киләчәге менә шушы яшьләр кулында. Менә моның өчен зур итеп рәхмәт. Алкышлар аларга. Татар Татар юморының Татар сатирасының киләчәге сезнең кулда, чыннан да. Ул инде башкачарак стильдә, башкача форматта, кыска, әмма дә ләкин уйландыра торган, чак кына фикер йөртергә мәҗбүр итә торган, турыга, теге маңгайга бәреп әйтә торган мәзәк юмор түгел. Шуңа күрә дә сез бу өлкәдә уңышлы эшли торган командалар. Шуңа күрә дә Мин нәрсә әйтәсем килә, КВНның Татарстанда эшли башлавына, яши башлавына, халыкка ирешүенә 25 ел дип әйттеләр. Һәм миңа да бүген 25 яшь дигәч, мин шулкадәр шатландым, җәмәгать. Мин тагын да яшьрәк буласы килеп китте, картаясы килми. Шуңа күрә дә сез бүген безне, тамашачыларны бер

Үтмәгән командалар, кайгырмагыз, еламагыз! Безнең икенче елга да гын була Әйдә шаярт! Район этапларында, зур фестивальдә сезне көтеп калабыз. Әйдәгез, алкышлыйбыз барлык командаларга! Шуның белән безнең Әйдә шаярт! Зур фестиваль!